Gudden Owend am Summermagazine. Jo, Reen, Reen a Reen, dat ass de Bilan vun dësem groen Dag haut. An d'Jeunesse Kiischpelt hätt sech sécher bessert Wieder fir hiert véiert Oplag vum Beachvolleyball hei zu Wëlwerwolz Gewënscht, mee et hätt net solle sinn. Marc Allard, Dir hutt elo iwwert déi lescht Woch 200 Tonne Sand vun der Meuse hei op Terrainen getässelt, fir dëse Beachvolleyball méiglech ze maachen. Domat ass et awer net duergaangen. Haut mam schlechte Wieder huet den Noutfallplang missen ausgeruff ginn. Jo, mir hunn e klengen Noutfallplang hei opgeluecht haut a mir hunn och nach 6 Tonne Mulch elo verdeelt, dat och jiddwereen dréchnen a properes Fousses hei op de Site ka kommen. Dat heescht, d'Leit dierfe sech awer keng Suerge maachen, de Beachvolleyball, dee steet op all Fall fir de Weekend? Richteg, richteg, dee Beachvolleyball, dee fënnt statt hei an dee fält och doudsécher net an d'Waasser. Gutt, dann hoffe mer, dass dat och weider esou klappt. Jo, wat déi couragéiert a wat déi sech trotz dem Wieder heihinner trauen lo dëse Weekend, dat gesi mer e bësse méi spéit am Programm. Mir wäerten och kucken, wat no engem knappe Joer Fusiounsgemeng Kiischpelt esou de Bilan ass an mir kucken, wat et hei alles Flottes Z'ënnerhuele gëtt. Elo direkt Rendez-vous mam Yann fir ze kucken, wat et dann elo mam Wieder op sech huet fir déi nächsten Deeg. Jo Yann, t'huet jo elo wierklech geschott wéi an Eemeren haut de ganzen Dag. Wéi geet et dann elo weider? Kënne mer eis op e bësse méi Sonn de Weekend freeën? Also sou vill Reen wéi haut kréie mer an den nächsten Deeg sécher kee méi. Den Owend villäit nach e puer vereenzelt Schaueren, an der Nuet dann dréchen. An de Moien eraus awer op en Neits Schaueraktivitéit bis an den Nomëtten, wou et dann awer och méi grouss Opklärunge gëtt. Wéi een op deene Biller, déi mer haut am spéiden Nomëtten hei gedréint huet, ka gesinn, gouf et déi Opkläre jo och haut scho, wann se och rar geséint waren. D'Temperaturen, déi packen et no ronn 13 Grad an der Nuet op maximal 23 Grad muer am Nomëtten.
Wëllkomm zeréck am Kiischpelt! Trotz de manner summerleche Wiederkonditiounen gëtt hei Volleyball gespillt. Beachvolleyball steet um Programm a mir gesinn, se si souguer torse nu ënnerwee, d'Jongen hei. Wéi spillt et sech dann elo hei an der Net? Just am naasse Sand geet dat awer? Oh, dat geet nach, well een jo muss, well de Buedem ass da bësse méi haart an et kann ee gutt ofsprangen. Vläicht net grad gutt fir wann ee sech gehäit, mä dach, dat léisst sech alles maachen. An Dir kommt dëse Weekend heihinner fir ze gewannen? Ma mir hoffen.
Mir hunn eng Ekipp ugemellt a mir wäerten dat Best derauser maachen. Klierwer Street Players, hoffe mer dat mer gewannen. Vill Gléck dann. Jo, Beachvolleyball, dat geet an engems zesumme mat Party, fannen ech emol. An fir Party ass dëse Weekend och genuch gesuergt. Yves Kayser, Du bass President vun der Jeunesse Kiischpelt. Wat hutt Dir Iech dann ausgeduecht fir de Beachvolleyball nach e bësse méi attraktiv ze maachen? Ma mir hunn och nach zwee Deeg Zeltfest do derbäi. Dat heescht, haut den Owend spillt MP Sound, muer den Owend spillt Crossing. Mee mir hu wéi all Joers eng ganz extra Bar. Dëst Joer ass den Thema Western an Dir kënnt roueg kucken, kommt, ass kuckenswäert. A wéi ass et elo mam Beachvolleyball selwer? Ass dat richteg esou ganz seriöen Tournoi oder ass och for fun? Um Mëtteg spille mer zwee géint zwee, dat heescht no de Reegelen, wéi se sënn. An e Sonndeg de Mëtteg, dat ass just for fun, do ka jiddwee kommen, dee wëll, ob jonk, ob al, jiddween ass häerzlech wëllkomm. An dat kascht?
Dat kascht 20 Euro pro Ekipp an an enger Ekipp si véier Leit, dat heescht 5 Euro op de Kapp. Majo, vill Spaass beim Beachvolleyball-Tournoi. Jo, hei am Kiischpelt kann een awer nach. ganz vill aner Saache maachen, wéi Beachvolleyball spillen an d'Nathalie Reuter war d'lescht Woch beim richtege Summerwieder hei ënnerwee an huet sech fir iech ugekuckt, wat der hei alles erliewe kënnt. Eenzegaarteg ass dëse Punkt hei. Et ass déi eenzeg Plaz hei am Land, wou e Längen op e Breedegrad trëfft, an zwar de fofzegste Längen op de sechste Breedegrad. Extra ass hei un der Gemeng Kiischpelt awer och, dass et se réischt zënter de leschte Gemengewale gëtt, Si setzt sech aus 7 Dierfer zesummen. Dat ass der Pënsch, Wëlwerwolz, Lellien, Äischer, Kautebaach, Alschent a Mäerkels. Dat sënn ungeféier 1.000 Awunner. Dat ass nach keng grouss Gemeng, mee geet ewer. De Marc Allain vun der Jeunesse Kiischpelt an d'Antoinette Loutgen vum Syndicat d'Initiative waren eis Guiden. Als éischt hunn si eis mat op Lellge geholl. Et ass dat klengsten Duerf vun der Gemeng mat engen 80 Awunner a gëtt net fir näischt e Modellduerf genannt.
Lellgen ass u sech e Modellduerf, dat war ufanks achteger Joren dot. Déi Gemeng Wouerwolz hat dunn envisagéiert fir hei d'Infrastrukturen nei ze maachen an do ass ënnert deem Thema Eist Duerf soll liewen d'ganzt Duerf renovéiert ginn, mam Site et Monuments an alleguerten déi al Haiser, déi si esou renovéiert ginn, datt d'Struktur erhale bliwwen ass. Nationalfeierdag gëtt all Joer hei zu Lellgen e Konschtfestival organiséiert, wou sech d'ganzt Duerf an eng riseg Konschtgalerie transforméiert. D'Awunner maachen dann hir Scheieren op, fir datt Kënschtler hei schaffen an hir Wierker ausstelle kënnen. D'Gemeng Kiischpelt erlaabt et, duerch seng erhale Bausubstanz an d'Vergaangenheet ze reesen. Net nëmmen zu Lellgen kann een dat maachen, mee och zum Beispill zu Pënsch. Do ass e Gebai vun enger aler Gierwereihal, wou nach bis 1933 Lieder hiergestallt gouf. Mä déi Leit, déi dat hei gebaut hunn, déi ware ganz clever, well fir d'Leeder ze maachen, do brauch ee jo am Fong och d'Lou an et brauch een och Waasser. Sou hunn si hei dee Punkt hei gesicht, well se hei d'Pëntscherbaach hunn, déi se mat Waasser beliwwert huet, an déi eben dann och hei de Bierg hannendru mat de Bëscher, wou se dann d'Lou eben hei op Pënsch erofbruecht hunn. Am Moment gëtt doriwwer nogeduecht, wat mam Gebai geschéie soll. Et kéint nämlech nees op Vordermann bruecht ginn, esou wéi zum Beispill d'Mille vun Äischer, déi aus dem 19. Joerhonnert staamt a viru véier Joer komplett renovéiert gouf.
Déi ass fir Touristenzwecker, mee se gëtt awer ëmmer effektiv benotzt. Do gëtt richteg Mehl drop gemahlen. Hei gëtt Dinkelmehl drop gemahlen, Weessemehl a Kueremehl. An déi aner Säit han ech och nach eng Mille stoen, wou Wëllkar drop gemahlen gëtt. A fir ween?
Fir Biobaueren, d'Spelz vum Séi an d'Beeër van Hengischt.
Een Deel vun der aler Mille kann een och lounen. D'Band Undercover war deen Ament do, wou mir gefilmt hunn. Si goufen, wéinst hirem akusteschem Sound an den Titelen aus de siwwenzeger, achteger an nonzeger Joren, déi si coveren, fir eng fënnef Concerten an der Ëmgéigend gebucht. Hei ze wunne war fir si eng Zort Vakanz.
Mir hunn eis Famill an eis Frënn matbruecht.
Mir spillen esou vill an der Belsch, datt mir anescht keng Chance kréie fir an d'Vakanz ze goen. Si soen dacks, mir giffen gären d'nächst Woch oder an zwou Wochen an d'Vakanz goen, an da muss ech soen, Nee, Dir kënnt net, Dir musst doheem bleiwen, well mir musse spillen. He has to stay home, you know, and then sometimes a. I really like to come here for the Jägermeister. Ech komme gär heihinner wéinst dem Jägermeister. Deen ass gutt, dee gëtt et net bei eis. Zum Schluss hunn eis zwee Guiden eis nach mat op d'Via Botanica geholl, e Léierpad vun enge 7,5 Kilometer, deen de Leit d'Natur méi no soll bréngen. Zwee Campinger ginn et zu Kiischpelt a keen Hotel. An déi Leit, déi sech heihin zeréckzéien, maachen dat sécher net, well se wëlle Party man, mee éischter wéinst der Natur an de Wanderweeër, déi den Naturpark Our hei ze bidden huet.
Jo, wéi der gesitt, d'Jeunesse Kiischpelt ass hei wonnerbar gutt lancéiert. An d'Nathalie sot et och schonn. Virun engem knappe Joer ass aus der Gemeng Wëlwerwolz an der Gemeng Kautebaach de Kiischpelt ginn, d'Gemeng Kiischpelt ginn. Berti Allard, Dir waart schonn Schäffen an der Gemeng Wëlwerwolz, lo sidd Der zweete Schäffen an der Gemeng Kiischpelt. Wat war dann elo eigentlech d'Ursaach, firwat dass déi zwou Gemenge fusionéiert? D'Ursaach war ganz einfach déi hei, Mir wëssen aus Erfahrung, als kleng Gemeng kann een an Zukunft net méi existéieren. An och elo, wa mir zu zwou Gemengen zesumme sinn, mir sinn a mir bleiwen eng kleng Gemeng, eng Gemeng ënner 1.000 Awunner. An et war jo awer och eng Ursaach wéinst de Schoulen, wann ech gutt informéiert sinn. Et ass ganz einfach duerch d'Schoul ugaangen. Viru ronn 25 Joer sinn d'Kanner aus der Gemeng Kautebaach bei eis hei op Wëlwerwolz an d'Schoul kommen an esou ass d'Entwécklung gaangen a Richtung Fusioun. An et war esouguer d'Jeunesse Kiischpelt, déi deem Ganzen. E klenge Virsprong geholl huet. Si si säit 15 Joer schonn als Jeunesse Kiischpelt zesummmen ugemellt. Do gesäit ee mol, sinn et ëmmer déi Jonk, déi déi schlechtsten Ideeën hunn. Jo, wéi kann een elo soen, wat sinn d'Vir an d'Nodeeler vun esou enger Fusioun? D'Virdeeler sou ganz einfach déi hei, Wa mir net fusionéiert hätten, mir goufe bei eiser Fusioun ganz massiv vum Staat ënnerstëtzt. Ouni déi Ënnerstëtzung kënnte mir de Schoul a Sportkomplex déi mir eis virstellen a wéi mer no an Zukunft wëlle bauen, kënnte mir eis jo guer net leeschten. Och d'Renovatioun vun eisen Dierfer wier onméiglech geweest. An där Saache sinn nach ganz vill. An hutt Der dann elo nach weider Erweiderungspläng oder wëllt Iech nach e bëssen auszebreeden? Jo, och där hu mer och nach. Mir sinn nämlech zu dräi Gemengen an eisem Schoulsyndikat, de Schoulsyndikat Schoulkauz. Dat ass d'Gemeng Eeschwëller, déi zanter ronn zéng Joer mat de Kanner och bei äis hei erof an d'Schoul kënnt. A mir schaffen de Moment ganz enk mat der Gemeng Eeschweiler, net nëmmen am schouleche Beräich zesummen, mee och am anere Beräich. A mir hoffen, datt do och iergendwéi eng Kéier e positivt Resultat, schwätz Fusioun, erauskënnt. Nach eng lescht Fro, déi warscheinlech jiddereen interesséiert, de Kiischpelt, wat heescht dat, wat ass dat, wat heescht dat genau? Et ass d'Regioun hei, mee et huet jo och eng Geschicht.

An do koumen d'Ortschafte Siwwenaler an Draufelt nach derzou. Dat war dann d'Poer Pënsch. A wéi gesot, virun der Franséischer Revolutioun war Alschent, Mäerkels, Kuenerhof, Schüttbourg a Kautebaach hunn déi och zum Kiischpelt gefouert. Dat heescht, eis Fusioun, dat ass guer näischt Neies. Mir féieren dat zesummen, wat zanter Joren well zesumme war, a mir gi logescherweis dem Kand erëm dee selwechte Numm, Kiischpelt. Villmools Merci, Bertrand. Déi al Lag Back to the Roots heescht et also hei am Kiischpelt. Jo, dat wär et vun eiser Säit gewiescht. De Yann, deen huet meng ech esou zimlech säi leschten Optrëtt och haut am Summermagazin. De Yann huet nämlech elo Congé, gell? Jo, nach net esou ganz, ma ech begleeden iech. Ech kommen aus Solidaritéit e Méinde mat op Veianen. Do ass Schlossfest an dat sollt der iech net entgoe loossen. Rendez-vous Méindenowend um 7 an allez hëpp!